Movie pakhat The Tale of Under Utopia tih chu siam chhuah tum a ni a. Movie siamtu Company lar Concept Pictures chuan Narrator, a thawntu kal hmang leh awmzia sawifiah thintu ang kha aw thawhtu tur an la dawn a. A tuichilh mi tam tak interview turin an kal khawm a. An zingah chuan nula pakhat kal ve in a thiante pahnihin an tawih awm bawk a. Interview room-a a luh a hun ve ta. He nula hi Fanghian a ni a, natna chi khat mak tak mai vekin hlauhna a khah thut hian a rilru a muhil thin a, muhil chungin hun rei lutuk lo chu a kal kual vel ta thin a ni. He movie-ah hian a aw thawhtu-a ṭan ve ngei tumin theihtawp suahin a han ti ve chhin ta a. En diktute chuan a aw chu mawi an tiin thiam an ti bawk a, tha an ti khawp mai a, en chhinna dang siam sak belh leh an duh ta a. Video tawi te kan en tir ang che nga, chumi mil chuan i ti leh chin dawn nia tiin rang dawt leh ti leh tur chuan stage sirah lo nghak rih turin an hrilh a. Chutih lai chuan hmeichhe pakhat rawn lut in school an kal thin lai a an senior alo ni a, chu company ah chuan thawk lai mek a ni bawk a. Stage sirah chuan video an play theih hun nghak in a thian te nen an in be mek a, round two ti tur chuan an rawn ko leh ta a. Video an play dawn ah chuan an senior khan keiman ka lo play ange tiin a rawn play ta a, thlahrang film alo chhuah ta daih mai a. Aw ka blaih sual tiin tisual intiawm zetin lem a chang zui a. Fanghiani chuan a naupan laia a thil tawn ni awm tak a ngaihtuah let a, hlauhna in a khat ta nghal a, a mitmeng a zuai nghal vek a, hmalam panin a kal nghalh ruai ruai a. Stage atang chuan tlaiin a tlu zui a. A thiante pawh rawn tlan lut in an buaipui ta nghal sup sup a. Mi pakhat rawn lang in, He pa hi Hri Meng a ni a, tuna Fangiani te interview na Concept Pictures hotu pa ber a ni a. Interview na ah kal tum in a assistant nen an tlan ve nghal a. Fangiani te thian za ho rawn lang in, Yaw Yaw hi chuan taxi ka va la nge tiin a kalsan a. A rei tak em avang in Wei Luna chuan Fangian, nihliap leh mai tur ka va zawng ange aw. Lo awm reng la, khawiah mah a lo kalsawn suh aw tiin a kalsan ve leh bik a. Fangian hi chu a la harh miah loh niin a lang. Zawi muangin a pen leh ta ṭhem ṭhem a. Chutih lai chuan Shrimang chu a rawn thleng che a. Inchhunga a lut tur chuan Fangian i rawn phei chu a hmu a. Chutianga hmeichhia ruah sur kara mahni chiaha zawi muanga a kal a hmuh chuan. a en vung vung reng mai a. A en reng lai chuan Fangiani chu a thiante chuan taxi-ah an luhpui a. Fangiani rawn lang zawmin amah enkultu doctor a lo rawn a. Doctor chuan i natna ang hi doctor dangte pawhin a tihdamna an hre thei bik mai lo va, rilru lam hnathawh a nih vangin damdawi hian awmzia a nei thui lem lo va ni. Amaherawhchu doctor thiang tak pakhatin chanchinbu-ah hian thu pakhat a rawn chhuah a. Nangmah ang natna vei pakhat chuan a hmangaih hmasa ber a tawng a, a rilru a muthilh lai a, a hmangaih taksa a dek a nih chuan reilo teah a rawn harh nghal thin a. Hun reilo te hnuah pawh a dam phah hmiah mai a ni tiin, Nang pawh ngaihzawng nei la, hmangaih tawng la i thatpui ka ring tlat a ni tiin thu a lo rawn a. Chu thu chu Fanghiani chuan a thiante hnenah thlenin mipui tamna hmunah hruai an tum ta a. Concept Pictures press conference neihna hmunah ka lang u tiin Shri hi a zai dawn bawk a, mipui paw'n tam ang tiin an kal ta nghal a. Hepa hi Shri a ni a, Shri Manga unau pa ni a, zai thiam lar tak mai nih mai piah lamah lem chan thiam a ni bawk a. Press conference ah hian mawi takin a hlaphuah a rawn sa a, a sak zawh chuan mipuiin ding chungin kut an beng dur dur a, Shri Mang erawh a thut ngaiin a thu reng a, thenkhat erawh chuan. a unaupa ni sia zahna chhe te tal a lantir ve lo a ni an lo ti a. Hrimenga bulah chuan a lem chan thiam pakhat, Water Utopia movie-a changtupa ber tur Yiming-a thu in, Yiming chuan a hlawh san phut in a rawn be sar sar a, mahse Hrimeng chuan thiam takin a hnawl nghal hmiah a. Yiming-a chu stage-ah koh chhuah a ni zui nghal a. Yiming chuan Concept Pictures nena an thawh dun na An contract chu a hriselna a that loh avanga ti tawp a duh thu a sawi ta hlawl mai a. Mipui chuan mak an tiin an phun sep sep a, chanchin bu mite beng verh zawng tak a niin zawhna an zawt nghal ta mawlh mawlh a. Hrimeng chuan a assistant chu a va hrilh ru sap sap a, stage ah chuan thu awmzia sawi turin a rawn ding chhuak ta a. A sawi tan chiah tih ah chuan a hmaiah tuiin an rawn theh ta vak a. Tui a rawn theh tu nu chuan. I minga lakah hian eng thil ngei tih hi? Car leh assistant pakhat pawh i pe ngai em? In ngai pawimawh tawk lo a ni, a rawn ti ta hrep a. Sherman chuan, Ka tih balh tak zet a ni. Ka lo ngai pawimawh tawk lo a ni. Ka thiam lo a ni tih ka pawm thlap e. Amaherawh chu, Yi Ming hian kan contract a tawpsan lui tlat dawn a nih chuan ka hnial lo ve. Mahse hei hi hria ula ka duh. Water Utopia movie hi a tawp phah dawn lo. Theih tawpin kan tang rual ang a, kan ti hlawhtling em em ang tiin a puang a. Yiming chuan a tel lova an movie siam tur buai ta vek tura a ngaih lai chuan chutianga a ui hauh lo chu a zak phian zawk a. Hrimeng leh a assistant an rawn lang a, a assistant chuan i thusawi tawi teh kha, khatianga ka rawn tihtir theih kha ka fing ngei mai tiin tui rawn theh tu tur khan kha nula kha a lo ruai chu lo niin. A coat te chu thlak in an in zui chhuak a, Fangiani te thian za ho rawn lang in, Sawle, hri hi i rawn chhuak e tiin security te an lo bum a, fence te chu an tlan ta ruih ruih mai a. Fence ho karah chuan building chhungah an lut ve thei ta. Yoyo i chu bathroom ah a luh hlan in, hri hi chu rawn chhuak ta tak tak mai. Fence te chuan hri i lo chhuak e tiin an tlan leh ta ruih ruih mai a. fans te rawn tlan thut chuan Fangiani chu a ti hlau ta a, a thil ken lai pawh thlauh nghalin a rilru a muthu zui ta nghal a, a pen leh ta therh therh mai. Chutih lai chuan Hrimeng te chu leave atang rawn chhuakin Fangiani chu an rawn hmu hman leh chiah chiah a. Fangiani chuan a thil thlauh chu zu rap fuhin a tawlh ta. A tlu tur chu Hrimeng chuan lo putin a lo kuah ta nghal a, a hmel a han en chuan. Ruahsur hnuaia hmeichhia a hmuh kha ang a ti em em mai a. Fangiani chuan hrim eng a taksa a dek chiah chu. Muhil pangngai ang maiin a awm zui a, a harh dawn ti ti ta mai a. Fangiani chu a dawr nghah thinna ah rawn lang zawmin, Yaw yaw i sawi danin, mi pakhatin a pawm che min ti a, tunge ni ta ang le tiin a ngaihtuah neuh neuh a. A pawmtu chu a harh chhuah tan tirin a hnunglam a hmu hman a. Wei Luna chuan doctor chu biahin minute rei lo têa a harh nghal mai thu te a lo hrilh mek bawk a. Yoyo i chuan a pawmtu che chu a hnung lam chauh ka hmu a, coat suit var a ha tih chauh ka hria a ni. Zawn chhuah ngei kan ngai. I tana khuanu ruat a ni maithei a ni a lo ti ve nuah nuah bawk a. Chutih lai chuan Yoyo i chuan a phone ah chumi nia hri hi thlalak chu en in.

thawn aw thawhtu tur a mamawh leh mamawh loh zawt la a ti ta a a notebook ah chuan thil eng emaw ziah sak nghal in wei lun nen chuan an haw san a Fangianin a han hmu chu eng tin nge Hrihi nen kan mut dun thei ang tiin a lo ziah sak a Hrimang leh a assistant an rawn lang a. Hrimang chuan, Ka nu ka tun hmain ka hmu tawh tlat a ni, tiin Fangiani chu a lo la ngaihtuah zui reng a. A assistant chuan, U Naupa, security ten an rawn buaipui hma te chauh i ni kuah a, i ngaihtuah zui nghal a maw? tiin a han fiam a. Hrimang chuan, I sawi tura lut nghal rawh, a lo ti nghal vat a. A assistant Mister Ho chuan, Hri hian Weibo-ah account dang a la nei a. Chu account ah chuan mi pakhat chiah a follow a, chu chu Yin Jiang tih a ni. Amah chiah a follow chhan hi eng nge maw tak a awm ang. I unaupa hi Water Utopia chang turin thlem thluk i tum a nih chuan Yin Jiang kan biak a ngai tiin a hrilh a. Hri Meng chuan Lo chhui chhuak ang che tiin a kalsan nghal a. Fang Yan i rawn lang lehin Hri Yi hian min tidam thei tak tak a ngem le tiin a ngaihtuah neuh neuh a. A Weibo account dang Yin Jiang tia a indahna zawkah chuan interview a a sawi ang chiah chiah kha sawiin a record a, a post ta nghal bawk a. Hri hi rawn langin hla phuah ngial a lo tum a, a rilruah a lut thei hlawl lo. A assistant chuan, A tiphur thei mang lo che ni maw? a lo ti ve a. Hri hi chuan, Min ti phur thei lo, mahse Water Utopia movie theme song tur a ni sia, uluk a ngai bawk si. Bakah tiin a ngawi ta vang vang a. A assistant chuan, Bakah i unaupa hna a nih vang a ni maw? a ti rilru a. Vangiani account i Jiani post thar chu Hriyi chuan a lo hmu nghal thuai a, a han ngaithla a. a aw chu mawi a tiin thiam a ti leh pek ngei mai chan tura duan lawk bik reng hi a awm tak tak i ring em tiin a va comment nghal vat hrimeng a rawn lang a Mister ho nen inbia in India nge chu thawnthu sawi thiam tak leh awmawi tak nei a nih thu leh tunah pawh khan water utopia movie thawnthu-- Intihsiakna a an hman kha a rawn post leh thu sawiin Hri Yian a comment nghalh thu a rawn hrilh a. Hri Mang pawh chuan a han ngaithla ve nghal a, a assistant hnenah chuan, Khanu kha kan movie-ah a aw thawh turin sawm nghal ang che, a ti a. Car atanga chhuakin. In Jiangi thawntu sawi chu a ngaithla a, ruah a lo tla sep sep a, Shimeng chu tu emaw in nihliap in a lo zawn teh hlawl mai a. A han en chuan Fangyani a lo ni a, Shimeng chuan hmeichhe mak tak a hmuh thin kha a ni tih hre nghal in a nungchang chu a danglam leh hle ta chuh mak a ti a. Fangyani chuan ruah a sur dawn, Saw saw ka dawr a nia lo lut rih ta che ti a, Shimeng chuan. Aw le, ka lo chelh ang, tiin nihliap chu a han chelh ta zawk a. Dawrah chuan an inzui lut a, Hrimeng chuan a thil zawrh chu enkualin Fangia ni awm dan chu a chik ru reng a. A hmaa a hmuh hrin dan nen chuan a danglam hle si a. Fangia ni chuan Hrimeng chu a zawng ru deuh thin a, A hmu ta mai si lova, a va en thlihthlai ru. Chhuar phenah chuan a inhmu lo tawk chiah chiah zelin an kal a, inzawng ve ve siin inzawng anga lan duh chiah si lo chuan an inhel kual vel a. Fangiaini chuan a keset zawrh pakhat chu lak tumin a han ban a, a ban pha chiah si lo, a rawn ti tla palh ta a. Hri Meng chuan rawn man hman chiah chiah in, Fangia ni lai lutuk chuan, Aah, i ngaihthlak duh tur awm, ka lo zawnpui ang che chu, tiin Hri Albam kher kher chu a han entir a. Hri Meng chuan a ngainat loh thu a hrilh nghal vat a. Fangia ni chuan a nih chuan englam ngei ngainat a han ti leh a. Hri Meng chuan. Hrii tih loh midang tu hla pawh tiin a chhang a. Fangyaini chuan cassette dang chu la leh in, Hei hi i duh ka ring. Hla a in tan hma in thu tawi te hmeichhe pakhat in a rawn sawi a. A aw mawi in thil thleng ve reng tur leh chanphual tur reng a ruat leh duan sa sawi na lam a ni a. Rilru a hnehhin a dik a ni a han ti zui nghal a. Hri Meng chuan, Chutiang thil thleng ve tur reng a duan tih vel chu ka ring ve ngai lo. Ka ngaihdanah chuan, Engkim hi chhan nei vek a tih a ni, tiin a rawn hnial nghal a. Fangiani chuan, Kan tawn tur bik thil a awm alawm. Tunah pawh dawr dang zawng zawngah lut lovin Ka dawr a i rawn lut a, ka hmaah i ding a, hei pawh hi kan tawn tur ve reng a ni tiin a rawn hnial let a. An inhnial zuit nghal ta bap bap a. Fangiani chuan, A ni le thil pakhat kan ti ang. He darthlalang atanga kan hmuh phak chinah hian mi sawm an rawn tei tlin hma a, kawppui nei tuak khat an rawn kal hman chuan ka chak tihna ka thusawi i pawm ang. Sawm an tlin hma a kawppui nena kal an awm miah loh chuan, I sawi ka pawm anga he cassette hi i nei dawn nia tiin an inchawi ta a. Mi kawng kal tei vel apiang chu Fangiani chuan a lo chhiar nghauh nghauh a. Mi paruk pasarih pariat a chhiar ta a. Tumah Kawppui nena kal an la awm lova, mi pakua a chhiar tling ta a. Kawppui nena kal an la awm lo cheu. Mi tu emaw rawn kal leh chu Kawppui nei lo tho a nih vangin Hrimeng chuan a lo hmu ru reng a. Fangiani mit chu a hup ta daih a. Fangiani chuan, Enga ti nge ka hmu thei na ang a ti nghal a. Hrimeng chuan, Kawppui nena kal i hmu duh a ni lawm ni? En rawh le tiin nupa tuak khat hlim taka rawn kal a hmuh ve leh chuan a kut chu a la sawn ta a chu veleh Fangiani chuan tikhan sawmna chiah chiah kha maw ka chak e tiin hlim em em in ka sawi kha dik i pawm a ngai a han ti zui a.

Hrimenga chuan a chahbi a ak pah chuan va tawk lem te tak te a thil tel chu a tla chhuak palh a, mahse a hre hauh lo. Dawhkana Fangyianin Weibo hmanga customer ten pawisa an pek mai theih nan dawhkanah scan mai tura a tar chu a han scan ru zeuh a. Chumi rual chuan thil eng emaw hmuhin a nawt bu a, Yaw Yawi thil ziak, engtin nge hri hi nen kan mut dun thei ang tih chu a zu hmu fuh a, rang takin a chhuahsan ta nghal a. Hria inah Hrimeng a rawn lut a, Hri hi chuan enge i rawn tih dawn a lo ti nghal a, hla chu i phuah thei ta em? Hei hian a puih theih che ka ring tiin cassette chu a pe a. Hri hi chuan a han play a, engah teh chiam a ngai hran lo. Hrimeng chuan a ni leh hei thung hi tiin Fangyanin Yinjiang Weibo-a a post ngei mai chu a play leh a. Hri hi chu rawn hawi nghalin Engtin nge kha khai neih? a rawn ti nghal a. Hri Meng chuan, Water Utopia ah hian changtupa a rawn inlan rawh, a ti ta nghal a. Hri Yi chuan, Yi Minga i ban tak avangin min mamawh ta ni maw? a lo ti ve nghal hmak a. Hri Meng chuan, Yin Jiang hi i ngaisang hle ni lawm ni? He movie ah hian a aw a thawh dawn bawk a nia, tiin a aw thik ta a. Lo in ngaihtuah ang che ti in chhuahsan a tum a. Shiyi chuan, Naktuk hi ka nu pian cham a ni a, ka pa chanchin rawn sawi chhuak miah suh ang che, a ti a. Shimeng chuan a chhuahsan nghal a. Shiyi chuan bawm pakhat atangin va tawk lem te tak te la chhuak in an tet lai a ngaihtuah chhuak a. An unau a va tawk tui an tih keh lai a, an inmawhpuh tawn lai te a pa in. Va tawk lem a pek ve ve lai te ngaihtuah chhuakin chu va tawk lem chu tun thlengin an la kawl ve ve a. Company lama Fangyani te thian dun chu rawn langin Yoyoyi chuan an Director hnenah nimin lama i harsatna tawh vangin vawiina interview that leh ka dil alawm zam suh tiin Fangyani chu a rawn fuih phei mawlh mawlh a. Hrimanga assistant Mister Ho chu a thiante nen ti ti hovin an rawn lang a, a bial nu hluin a duhzia leh amahna duh tawh lova thian tak dan te chu intithei takin alo sawi vel luam a, an piahah chuan Yoyo-i thu ve in a hmel ava en chu a lungawi ta hauh lo, an bulah chuan va kal in a bial nu hluia thian tak a sawi kha keimah ka nia Mister Ho-in jung. Min kalsan suh tia min ngen lawm lawm kha, i hre tawh lo vem ni? tiin a va sawi khum ta mai. Mister Ho chuan a kalsawnpui ta nghal a, Yo Yo hi chuan chutianga a chanchin ni lo taka a lo sawi kual chu khatiang a ti tawh lo tur chuan a hau hrep zui a. Interview roomah Fangiani te thian dun chu thuin Director chuan kan producer a rawn kal ang tiin a chhuahsan a. Mister Ho chu rawn thleng cheiin Director chuan, Inchhungah sawn an nghak tawh che u a, tiin a lo hrilh a. Ho chu luh mai a han tum a, Yoyoy-i a hmu ta, a lut ngam ta aw zawng lo mai. Shimeng a rawn thleng a, Interview chu ni minah zawh fel a ni tawh a, kei chu ka hman tawh lo, tiin kalsan a tum a. Chutih lai chuan Fang Yan-i thu chu pawn atang chuan a va hmu a, ka va lut zawk nge mai ange, tiin a lut leh ta zawk a. Fangyani chuan Hrimenga ber khel a lo nih chu a lawm em em a. Chu movie a tel ve a duhna chhan te zawt in a thiannu chuan an lak loh a hlau lutuk chu a lo sawipui ve reng bawk a. Fangyani ai mah mah in a sawi tam ta zawk a. Hri bul hnai a awm a duh em vang a dil a ni tih in a sawi palh ta. Hrimeng chuan He hna ah hian fans te tan hmun a awm lo. Chutiang mai mai tur in rawn dil buai duh tawh suh u tiin chhuah san a tum nghal a. Fangyan chuan va tawk lem kha phurh chhuak in, Nang hian eng movie tha mai siam chhuah ka ring lo ve, i va tawk hi kan zawt ange, i puiin a thlauh palh che a, ka dah let dawn che em? Khawngaih takin min dah let tawh suh, mi rilru chhia engtik lai pawha thinrim hmel pu reng, hmui tui tang lo zet mai a nih saw tiin a va tawk chu tawng chhuak angin lem a chan khum ta a, Hmui tui tang lo pa, I va tawk lem hi ka nei hmak dawn tiin lungawi lo zetin va tawk lem pawh pe kir duh lo chuan a chhuak a, zawi te te in a phun chhuak hluk hluk bawk a. Hrimenga office ah Hrimeng leh Haw-a an rawn lang a, Haw chuan, I va tawk lem chu ka laksak leh em em ang che. Chuan i engiangi address chu ka hre tawh a, an inah kalin kan pahnihin hmaichhan ngeiin kan va pe dawn nia, contract kan sign pui ngei ngei tur a ni, an ti sauh sauh a. Hau chuan i engiangi ina kal tumin Hrimeng a lo be pah a, Lungai suh unau pa, kei hau i injung hian ka lo ching fel vek ange tiin door bell chu a han met ri tlang tlang a. An lo hawnsak chuan a rin loh lam daih yoyo i a lo ding a.

Chutia Weibo lama thawnthu sawi thiam, Yin Jiang hi chu amah tho a ni tih a hre chhuak chu chutianga a sawm leh si chu Hru Meng chu ngeiin an lo induh khum ve hlar hlar a. Hru Meng chuan, Hau Yin Jiang, contract kha entir rawh a han ti a. Fang Yani te chuan an han bih dun ve vat a. Hrimeng chuan, Water Utopia movie hi Yin Jian Ge Aw nen hian a inrem hle dawn a. Chuvangin a timawi lehzual turin Hri Yi nena inpui tawn turin ka thawh dun tir dawn bawk a nia, a ti zui bawk a. Fang Yanni chuan, Hri Yi a fan zak thei lo leh mawl lutuk hmuhin a mi min hmu a. Mister Hri, kei fan mawl tak hian i thawh rimna tawngpuiin I hnuaia thawh hi ka phu lo hle mai. Chuvangin theihnghilh hmak la, contract hi ka sign lo ang, tiin a kal tau ta hmiah a. A thiannu chuan, Fangyan, i chapona kha dah tha la, i damna turin hri hi i hnai ngai si a, tlawm mai rawh, tiin a rawn thlem ta a. Amaherawh chu tawrh tir ve hmasak phawt an tum ta. Tifuh intizetin chutianga concept pictures neitu pa meuh chu amah pawh a thiam fu a rinawm a. Thil pathum in tih ve ngai ang, chuan contract chu ka sign ang tiin chu thil ti tur chuan an in sawi fel ta a. A hmasa ber atan Lemchan mila tawng an thiam leh thiam loh en nan thawnthu tawi te a sawitu hmel nena in hme em em a sawi tur an pe a. Hau Yin Jung chuan keiman ka lo ti ange tiin a han zai zir a. A han sawi ta le, a awm ang lo nasa a han sawi nawn leh a. Shimeng chuan a nakah a lo piai vak a, Na ti bawk si, a aw ti danglam chuan a sawi awm ang ta phian a, an tih tur hmasa ber chu an tlin ta. A pahnihna chu tui chhunga pil pah atawng ni awm tak a sawi ngai a, chawhtawlh pakhatin tui an la a, Shimeng chuan a han nem pil bawr a, an tih tur chu tha takin an ti hlawhtling leh ta, pakhat chauh a awm ta a, chu chu chet zia a lantir ve thung tur a ni a. He thil zet hi zawng Mister Hoan a ti ngam ta ngang lo. Tui ka inhnem deuh a ka va zung lawk nge tiin a kalsan ta daih a. Fangiani chuan an ti thei dawn lo ni a hriain Hrimenge te awmna room ah chuan a va luh lai tak a ni bawk si. Hrimeng chuan, He room a thil eng pawh hi hmanrua tan a hman thei ni lawm ni tiin a zawt a. Chumi rual chuan Fangiani chu a hnaih ta tial tial a, a zam tan ta der mai. Fangia nizam lutuk chuan thil pakhat in la ti ngai, vawiinah hian hrii hi hmuh ka duh a ni. Chuan contract chu ka sign dawn nia, a la ti leh ta fo va. He nu hi Hrimenga nu ni a, a pian cham lawm turin a thiante a sawm khawm a, party hlimawm tak an lo buatsaih a. A thiante bulah chuan va kalin a thiante chuan tu hmeltha zet an neih thar tawh thu te lo hrilh vein an titi ah chuan an tute chanchin ngawt mai an sawi khum a, ani chu a fapa te pahnih chuan nupui an la neih ve loh avangin a lu ngai em em a, a thian te chuan tu an neih bik tawh avangin a thik em em bawk a, chutih lai chuan Hri Yi a rawn lut a, Hri Yi, lo kal teh, hei hi ka fapa Hri Yi ni hi, ani hi min ti lu ngai em em thin tu ni hi, nupui neih lam reng reng a ngaihtuah lo. Nula tam takin an bawr huai huai a, an duh em em a. Amah hian duh nei reng reng lo tiin a chanchin te chu fiam thuti tak pahin a han sawi khum bawrh bawrh a. Fangiani te rawn langin Hri Meng leh Mister ho chuan Hri Yi nena inhmuh tir turin a nu piancham lawmna ah chuan, an hruai ta a, hei hi Hriyi te inpui ber a nih hi. A chhungah hian amah pawh awm a, lo kal rawh tiin an ko ta a. Fangyani chuan building chu a han en a, ropui a ti lutuk a, a lut ngam ta miah lo mai a. Ngawi rawh, ka hmu leh lo mai ang, contract chu ka sign zawk mai ang a ti leh hnuhnawh a, mahse, Hrimeng chuan a phal awzawng lo mai, a kawr hnung lamah chuan putin a kuai lut ta tho tho a. A nu in Shimanga hmuh chuan a lo pan nghal vat a, an inbiak laklawh lai chuan Fangiani chu a ruk a tlan chhuah daih a tum a. Mahse, Shimang chuan a kawr hnungah bawk chuan pawtin a kuai let leh a. A nu chuan hei hi tunge ni ve tiin a han zawt nghal a. Shimang chuan Kan thawhpui nu nih hi tiin a chhang mai a. Fangiani chuan in thla hrum takin, Ka nute, i piancham lawmpui tur che in ka lo kal ve a, a han ti ve a. Hrimeng chuan a ruk tein a hnung lam atangin gift box chu a rawn pe ru a. Fangiani chuan a hrethiam nghal mai a, Hei hi thil pek atan ka rawn ken che a tiin a han pe ve ta a. Hrimenga nu chuan phur zetin a han hawng a. Hau-a chuan, Ehe, i duh ber chi scarf kha lawh at. Fangian kensak tur i va han hre bik em em ve a, a lo ti nghal vat a. Hrimenganu chuan lawm takin Fangiani chu a thiante bulah chuan a va hruai phei a, I fel khawp mai, kum engzat nge i nih tawh tiin a han zawt a. Fangiani chuan a chhan hma hma in, Chhungkaw member engzat nge in nih? Unau pianpui engzat nge i nih tiin a zawt ta sek mai a. Fangiani chuan a zak deuh bawk si, a eng amah amah pawh chu a chhang hman chuang lo va. Thil dang a zawh ta hmain hrim reng chu rawn kal in, Ka nu, Fangiani hi biak lawk ka duh a, tiin a lo ko peng ta daih a. Chumi hlan chuan a nu chuan Haua hnenah chuan, Anni pahnih kha enge an dinhmun? Inngaizawng an ni em? Thu dik tak min hrilh rawh, tiin phur takin a zawt nghal a. Hau chuan, Ka nute chu tiang engmah awm lo, thawk ho vek alawm kan ni tiin a chhang ve tlat a. A nu chuan, Kan ina hmeichhia a rawn hruai luh voikhatna a ni a, thil eng emaw tak chu a awm hrim hrim ang, chutiang a lo ni lo nih pawhin nangman ṭan la ang che, i inngaihzawn tir ngei ngei tur a ni, a ti nghal hmiah mai bawk a. Hrimeng chuan Fangiani hnenah chuan, Khitah khian Hriyi chu awm a, han chho la, han inbe rawh u tiin a kawhhmuh a. Mahse Fangyiani chuan, Chuti maiin ka chho thei mai lo, ka la inbuatsaih hleinem. Enge ka sawi anga, enge ka sawi hmasak ber anga, engtin nge bul ka ṭan ang tih zawng zawng ka ngaihtuah ngai lawm, tiin a buai em em a. Han hmachhawn nghal rup mai chu a ngam ngang lo avangin, Reilo te chu pawnah sawn ka va ngaihtuah lawk ange tiin a han chhuak leh rih a. A sawi dan turte chu zirin a han ngaihtuah kual a. Lalpa min puih rawh, engtin nge bul ka tan ang? Yaw yaw, he thil ah hian ka buai tawh ania tiin amah chuan a phun mawlh mawlh a. Chutih lai chuan Hri Yi pawh chu Hri Mengan in Jiangi chungchang a lo hrilh tawh vang leh. Chumi zan chuan amah hmu tura an lo hruai dawn thu a lo hrilh tawh vangin a hnena a rawn inlan hun a lo nghak ve reng a. Fangiani chhuahna ah kher kher chuan boruak fim dawng turin a va chhuak fuh hlawl mai a. A hma ah chuan nula pakhat lo phun mawlh mawlh mai leh rilru hah hmel zet mai a hmuh chuan mak a ti lutuk a, a en reng a. Fangiani chuan, A pawi lo, a pawi lo, eng pawh ni che ka hmachhawn tho tho a ngai, kal tawp ang tiin a han in her a. A hma ah chuan Hrihi chu lo ding ta reng mai. Fangiani chu a phun nasa ngei mai. A zak lutuk chu lehlam a hawi nghal hmak a. Shiji chuan, I tha em? tiin a lo be zui a, Aw ka tha e tiin a hmel te chu han siam rem in lehlam chu a hawi leh nghal a. Shiji chuan a tawngkam atang chuan i inṭial ngei ngei a nih chu a ring ta a, Online a i mizia leh a taka i mizia chu a danglam hle mai a, a ti nghal a. Weibo a a account neih ruk ve thung atang chuan, Hello Yin Jiang tiin a va text ta a. Chu veleh Yin Jiang-i phone ah chuan notification rawn thleng in. Fang Yan-i chuan a han en ta a. A kind of sound tia indah, rawn follow tu leh comment ṭhin tu chu Hriyi chu a ni tih a hre chhuak ta nghal bawk a, hei hi nangmah i lo ni reng e maw tiin an pahnih chuan in hmelhriat nan tiin an han inchibai ta a, an pahniha inkawmfalna hun te pawh neiin Fangyangi chuan a natna zawng zawng chu Hriyi hnenah chuan a hrilh ta a. Ka natna tih dam nan hian damdawi chi khat che a awm a, khawngaih takin min tanpui thei ang em tiin a zawt ta a. Hri Yi pawh chu lo inphal em emin, Teh reng mai, sawi rawh, engtia tih nge ngai? Engtin nge ka puih thei ang che? a lo ti ve vat a. Fanghiani chuan sawi chu a hre em em mai a, hre em em chungin, Ka natna tih dam nan, ka natna chhuah lai taka min pawm a ngai a ni tiin a han sawi ta tawp mai a. Hri hi pawh chuan maka tiin, Chutiang natna chu dangdai a ti em em a. Fangyanni chuan, Ka dam hma loh chu chumi chu min tih sak thei angem? I theih dawn chuan khawngaihin contract hi i sign thei angem? tiin a han hmuh tir a. Hri hi chuan chu thil chu a awi vak lo ni tur a ni. Khua i duh hun hunah text emaw call emaw in min lo hrilh mai dawn nia tiin a kalsan ta a. Fangyanni chuan, Contract hi tiin a han au a mahse a rawn let tawh lo. Room atang chuan rawn chhuakin room pawnah chuan hrimeng chuan a lo nghak reng a, Engei chanchin contract chu in sign thei ta em tiin a lo zawt a, Fangiani chuan chhan pawh a chhang lo, ngei hmel zet in a kalsan nghal hmak a. Chutih lai chuan Hrimenga nu leh Hau-a chuan an lo thlir ru reng a, Hrimenga nui chunga a hnunga um zui lai te chu enin an awm dan chu fuh a ti chir chir hle. Hau-a hnenah chuan in ngaihzawn tir ngei ngei turin thu a pe nghal bawk a.

Buaipui saktu tur ka mamawh a, Assistant ni pah fawmin. Chu hna chu i thawh sak thei angem tiin Fangiani chu a zawt ta a. Fangiani chuan hriii emaw tiin phur takin a thawh theih tur thute, a hriselna lam thleng pawha a lo enkawl sak theih tur thute chu a hrilh a. A nu chuan, A that hlauh chu chutiang mi chu lawm ka mamawh em em chu tiin lehkha a rawn phawrh a, hetah hian sign ta che a han ti a. Fangiani chuan awlsam tak leh phur takin a han sign nghal a. Fangiani rawn lang lehin a hna thar zawm turin a hna thawhna hmun turah chuan a kal ta a. Inchhunga luh chuan tu mah an lo awm lo va, inchhung chu mawi a tiin ropui a ti em em a, a han hawi kual vel a, a bal lai te chu a han tifai a, hna chu a thawk tan nghal ta map map a. Bathroom ah lutin ama hman tur shampoo te leh thil dang chi hrang hrang te chu a han tung ve a, a phurin nuam a ti em em a, tlai thim ṭhak thlengin hna a thawk a, room dang zawng zawng a tifai tawh hnuah a tawp berah chuan. he room chiah hi a awm ta tiin room nuam zet mai ah chuan a lut a chutih lai chuan thawm a hre ta a fangian hi chu rang takin a biru zui nghal a chu room ah chuan hrimeng a rawn lut ta fangian hi a awm a ni tih hre hek lo le inbual tumin a kawr a han phelh a.

Ka tihpalh lutuk, i assistant thar tur ka ni a, hetianga in hmelhriat hi ka tum dan a ni miah lo nia, Apuii ka ti lutuk. Dar zat bithliah zel in hna ka thawk tawh ang. Min ngaidam rawh Hrihi, i fans te bulah engmah ka sawi chhuak lo vang, i kut chuk neihna pawh ka, a ti chiah chu. A hmel a han en a, Hrii a ni aw zawng lo. Hrimeng nen chuan in enin, Nangmah hi maw? an ti rual che a.